Roj baş, roja we baş, roja we geş, roja we xweş û roja we hemîyan bi xêr be. Bernameya me ya îroj bi sponsoriya Nesu Optik, Make-up Pembe Amak û Klînîka Pulat Veterîner dest pê dike. Divir Bi taybet ez xwazim bê bêjim. Weke ku hûn jî zanin ji ber ku ez bi karê medyayê re mijûlim tim bi ekranê re têkildarim. û ev gelekî zirar û bandorê dikin ser çavê min bandorê neyîneyan bêjin dikin ser çavê min ez çûm ne soptikê me ber çavkek da çêkirin ji bona ku çavê min ji tîrêjên telefonê û bilgisiyarê her wekî din biparêze Ya bi rastî jî gelek gelek gelek jê razî bûm û memnûnim. Te qes pêşniyar dikim ne ku sedema sponsorê me ne wele sponsorê me bane jî sponsora tiya wan heye bi me re lê bes heger ku mine ecbanda minê vê baniya ziman. Te qes pêşniyar dikim berçavkewanên modelên cûr bi cûr û gelek xweşik jî hene. Yan ne xweşika xweşik dike, reşika spîk dike, jiyanê bi berçavkên xwe rengîn dike. Ne sob dike, bikirin û bidin kirîtin. Belê ez Mizgîn Xan dîsa bi dengê xwe, bi rengê xwe û bi hemî enerjiya xwe li hember we me. Dîrok duwazdeh Gulan ê roja Yekşemê sala du hezar û bîst û çar a. Di dîrokê de îroj, Leyla Kasim, Cewad Hemewendî, Nerîman Fuat, Hesen Hemereşît û Azad Silêman Mîran li Bexdayê ji aliyê rejîma Baas hatin sêdare kirin. Rehma Xwedê li wan be. Em derbasî beşa xwe ya çîroka bibin. Çîroka me ya îro ji gotina Tebîet tê şîrî li şiwarê tê hêlan. Ev gotina ku balî dikşîne ser esas û eslê mirov û nîşanî tebîetê însên dike, bi gelek teşe û vegotinên ji hev cûda ketiye zargotina kurdan. Binyeta vê gotina giranbiha ku di zargotina kurdan de herî zêde bi şêwaza kurmê şîrî heta pîrî meşûr e. û bi şiklê tebîet serî lê fêrbûnê distîne jî tê gotin. Digihêje serhatiya mîr û şêwirmendê wî. Dibêjin, rojek ji rojan mîrek li dîwana xwe rûniştibû. Gote aqildarê xwe, tebîet xwe rûtire an fêrbûn. Şêwirmend qet nefikirî û hema got, mîrê min! Tebîat her dem serî li fêrbûnê distîne. Mîr Qeherî, bi pêçiya xwe pisîka xwe nîşan da û got, Ma tu nizanî ku ev ajala min çawa ye. Dema ku em li ser xwarinê rûdinên, ew jî diçe dest da vê mûmê, li ser piyên paşîn li hemberî me radiweste. Heta em xwarina xwe dixwin, ronahî li me dike. Ma ew ne marîfeta fêrbûnê ye. Min jî digot xê tu bi tiştekî zanî. Eyanek û zanîna te ewqes e. Aqildar bala xwe dayê ku gotinên wî rast in. Hineke xwe sist kir, mîr rabû çû, aqildar jî rabû çû mala xwe. Piştî ku aqildarî mîr tê mala xwe, gazî berdest tikê xwe dike, dibêje, Biçin ji min re mişkeke zîndî bigirin û bînin. Berdestikê wî bi ya wî dike û ji wî re mişkeke zindî digire û tîne. Dema dibe roja din, danê êvarê, aqildarê mîr serê tayekî bi lingê mişk ve girê dide, serê tayê yê din jî tîne bi bişkolka sînga xwe ve girê dide. Şûnde mişk ji çenga xwe re berdide jêr û bi wî tewrî diçe dîwana mîr. Dema şîvê ye, ji bêhneke pê ve bergeşa xwarinê tê sazkirin. Pisîk dîsa wekî her car, diçe mûma xwe tîne û li hemberê wan dûvika xwe dike erdê û radiweste. Dema Mîr û Maye Tawî dest bi xwarina xwe dikin, aqildarê Mîr ji nişka fitayê lingê mişk ji bişkoka sînga xwe vedike û wî raste meydanê dike. Mişk dike kişte kişt, xwe davêje nav bergêşê, lalî û sînî tevlî hev dibin. Dema çavên pisîkê li mişk dikeve, dibê nir û xwe li navguhê mişk werdike. Mîr berê xwe dide aqildarê xwe û dibêje, Mal xurabûyo, xwelî sero, çi bû ku te wiha kir? Aqildarê mîr, dibêje, Mîrê min, te dît ku çawa tebîet tê serî li fêrkirinê stend. Mîr diheyre, destê xwe diavêje rûyê xwe. Aqildar dibêje, Mîrê min, tebîetê şîrî li şiwarê tê hêlan. Belê, aqildar, yanî dibe ku tu jî mafdar bî, lê ez ê vê şîrova xwe li ser mirovan bikim. Hinek mirov dema tebîetê wan yên nexweş hebin, dibêjin, ê tebîetê min e ve ka ez çi bikim? Derew, derew. Derew. Mirov bixwaze dikare xwe biguherîne. Dijwar an hêsan nexeme. Bes bila mirov bixwaze. Mirov bixwaze dikare her tiştî bike. Belê em bi rêza naverokên xwe bikevin. Çend rêyên bergiriya bêhtengiyê. Demtê em hemî dikarin bikevin rewşa bêhtengiyê yanî depresyonê. Ev pir normal e û ev jî parçeyeke jiyanê ye li gel xweşî û nexweşiya xwe. Di vê derê de mabest ew e ku dema ku em bikevin rewşeke wiha pêwîst e em hewl bidin zûtir xwe ji vê rewşê xilas bikin ji ber ku me tirsî heye tiştên wiha wekî gulamoçka berfê mezin bibin û girantir bibin. Dema dinya ewr be û demsal payîz be. Ya ez ew qez mirovek melankolîk dibim ku nikarim bînim ziman. Ya eyn wek küçükem ra hema tim kelogirî me û dilê min bixem û kesere. Ewlo tim melûl melûl dinêrim. Ya lewma ez qet qet û qet ne ji payîzê ne ji baranê ne ji ewrê hez nakim. Wezî hez jî nekim. Her çiqas germ be jî neyê tehamulkirin jî dîsê jî ji bi awakî derûnî bihar û havîn demsalê min in. Ya bel heq em nabêjin em zarokê rojê ne roj li gorî me ye. Amedspor û nasnameya aligiriya me. Amedspor di Lîga Duyem de bû şampiyon û derbazî lîga jortir bû. Ev yek ji hêla gelek dam û destgehan ve hate pîrozkirin. Ne bi tenê li Amedê, li gelek bajaran pîrozbahî hatine kirin. Gelek şaredaran, serokê şaredaran, tîma Duhokê, Wanê, Cizîrê, şexsiyetên muhîm û gelekên dîtir her maça Amedê fûl gişe hat lêistin. Her maça wê li ser hesaba Youtubê jî aliyên bi hezaran kesan ve bi zindî hate temaşekirin. Heta kesên ji futbolê fêm nakin jî hewldana şopandina Amedsporê kirin û tevlî pîrozbahiyên bûn. Gelo Amedspor ji bo kurdan nasnameyeka millî ye, rêya dengederxistinê ye, hevgirtina civaka kurd e an seriya kirin e.

Nifş bi nifş çanda qehweyê. Li seranserê cîhanê her roj du milyar û nîv fîncan qehwe tê vexwarin. Ji ber kafeyîna ku tê de, qehwe ji bo gelek pirsgirêkin ku di nava rojê de diqewimin wek bêxewî û enerjiya kêm çareseriyeke baş e. Tê zanîn ku qehwe heta îro di gelek qonaxan re derbas bûye. Ji van qonaxan re bi zavên nifşên qehweyê tê gotin. Li dû vê yekê jî bi zava qehweya nifşa yekem heta qehweya nifşa pêncem me ji we re kire mijar. Gelo taybetmendî û xisûsiyetên van bi zavên qehweyê çi ne? Ji bo berdewamiya nivîsê hûn dikarin bitikînin malpera nû hevmedyayê. Bi rastî min xwe nivîseke balkêş e ji bo mirovên qehwê hez dike. Çike ez ez gelek ji qehwê hez dikim. Yani her kijan lawê bava kahvê keşif kiribe hezar rehm li ser gora wî paşî û pêşiyê wî be. Bi taybet jî li ser rehê miriyê wî miriyê ez vê bi taybet dibêjim bi taybet jî bira xwedê rehma xwe li ser rehê miriyê ku Ew ê ku waffle, karamel, frappuccino keşif kiriye kî be bira bi taybet jî ser ruhê wî be. Ya qehwa pir xweş e piçek kapitalizm dirhêmet heye mixabin. Yani ku nebêje şu xwaz kapitalism bira ne pêve bira telefona bêrîka xwe bira pêlava nigê xwe binêre. Em hemî em çuka bêjin naco em hil nebijêrin jî û ne bi dilê me bejî mixabin yani serdema ku em tê de dijîn

Ney spîna min teng bû. Belê. Em derbasî navê roka pêş bibin. Li şîkefta şanedarê ya Hewlêrê seriyeke heftê û pênc hezar salî hate dîtin. Li şîkefta şanedara ya Hewlor Hewlêra Başûra Kurdistanê seriyeke heftê û pênc hezar salî ku di sala du hezar û hîşdan de hatibû dîtin ji aliyê zanyaran ve bi wênêrîna 3D'yê hate zindîkirin Ku ka rûyê însanê berê teqrîbî çawa bû. Serikê pê çandî û perçebûyê, ronahiyê dide ka yek ji nêzîktirîn xizmê mirovên nûjen çawa xuya dikirin. Her wiha ev serik ji bo belgefîlma BBC Studio ya Netflix Christ of the Neanderthals bû mijar ku van rojan premyera wê hate kirin û li dinyayê deng veda. Min jî serê ew mirova dît. Yani şîrovak ecêb bû lê erê min jî wî serî seriyê wî însanî dît. Mirovahî bi laj gelekî mutasyonê derbas kiriye û axirê derbas kiriye. Yani ya rebî tobe însanên berê ji însana zêdetir dişibin meymûna ya bêlo me. ya rast hîna di vê serdemê de em tê de dijîn jî hinek mirov yanî evrîma xwe temam nekirine em bêjin neyse em nervasî naveroka xwe ya pêş bibim. Li komara Kot Dîvoarê têkoşîna nexweşiya derûniya porçekeran. Dema ku mêrê Maria Alex de Puture duwazdeh sal berê li Kamerûnê hat kuştin, Porçekerê wê li kêleka wê bû da ku êşa wê sivik bike. Maria Alex de Putter bi îlhama xwe ji serpêhatiya xwe salona porçêkirina li nehêrînê Helbey Har damezrand ku li Afrîkaya Rojava, li Togo, Kot Dîvuar û li Kamerûnê bi kasî sed û pêncî porçêker vekirin ku di dema porçêkirin nênûk lênerîna rûyî dê jî muşteriyên xwe re şêwirmendiyê dike û wan perwerde dike. Ya çiqas xweş û qenc fikiriye. Em jin gelek hestiyarin û bi dil rehmin. Yanî hemî jin ne bi vî rengî bin jî bi gelan pêrê em jin wilone. Dema em xemgîn bin, bêhêvî bin, teqez em ji xoreke sedemeke dikin hêvî. Ya em porê xwe bile çê dikin, bêhna me fire dibe, ji mer dibe hêvî. Ya sedam tune be jî em ji xwe re sedemekê diafirînin. û wê dikin hêvî yanî ya mêrno xatirê xanimên xwe û bavno hin jî xatirên keçên xwe zanibin. Pêşiyê me her çixwas gotibin jina çê para mêrê xerab. Ez vê gotinê qebûl nakim û mirovên çê bera bibin para mirovên çê yê xerab bibin para mirovên xerab. Biya min wê hîn qençtir be. Ax gerdûn dengê min bibîs heft sid û heftê û heft plîs henar jî neyse Metirsiya zanyaran li ser zêdebûna pileyên germê. Germahiya gerdûniya awarte her ku diçe zêdetir dibe. Li gorî daneyên nû yên Serwîsa Çavdêriya Avhewayê ya Yekîtiya Ewropaya Kopernikus, Meha borî li cîhanê de di dîrokê de nîsana herî germ bû. Ev yazdeh mehên li pê hev germahiya gerdûniya bêhempa nîşan dide. Bi vê nuqteyê daneyên nû re hin zanyar hişyar dikin ku îhtîmal heye sala du hezar û bîst û çarê sala du hezar û bîst û sisê wekî sala herî germa tomarkirî derbas bike. Kopernik dît ku heyva borî berî pişesazîbûna navîniya heyva nîsanê yek noqte pêncî û heşt santîgrad pile germtir bûye û sifir noqte şêst û heft pileyan ji naviniya Nîsana hezar û neh sed û nod û yekê heta du hezar û bîst an germtir bûye. Ê nexwe piçeke din pileya germê bilind bibe, ji xwe em ê li vir li Kurdistanê bibin kebab. Xwedê me bi strîne ya Rabbî. Dinyayeke nû di sîstema rojê de gerstêrkeke bi atmosfer hate dîtin. Zanyaran cara yekem hebûna atmosfereke stûr li gerstêrka zinariya li dervê sîstema rojê selimandin. Zanyarên Ajansa Fezayê ya Amerîkayê NASA di lêkolîna xwe ya bi daneyên teleskopa fezayê James Webbê de Delîlên hebûna atmosferekê li garstêrka Zinariya bi navê pêncî û pênc Cancria Janssen li darveyê sîstema rojê dîtin. Ev vedîtina balkêş balê dikişîne ser xaleke cûda. Ji ber ku garstêrk xwedî şert û mercên pir giran in ku ji bo jiyanê guncan bin. Ev cîhana super bi navê Janssen an pêncî û pênc Cancria ewqas nêzîkî stêrka xwe ye ku tê pêşbînîkirin Kuriyê wê bi tevahî ji hêla okyanûsa gerdûnî ya lavayê ve hatiye girtin. Her çend ev şert û mercên giran jiyanê ji bo formên giyanî yên ku em pê dizanin ne mimkûn be jî, vedîtin ji bo zanista gerstêrkan xwedî girîngiyeke mezin e. Ya xwezî, xwezî min jî ji xwe re wilo girstêrkeke piçûk keşif bikira û min konê xwe biba, daniya wir û êdî Hew bihata me ev dinyaya wê ya qirêj û qilêrî. Iyy. Ev dinya min heq nake hevalno. Mixabin. Belê, em bi sponsoriya Nes Optik, Make-up Pembe Amak û Klînîka Pulat Veterîner hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş û geş û coş bi hevre derbas kir. Ji vir spasiyên xwe pêşkêşî sponsorê me dikim. Ji bo agahî, nûçeyên nûcen, cîhanî û ji dezanformasyonê dûr nû hev medyayê bişopînin û ji bo demek xweş û geş jî podcastan nû hev medyayê bişopînin. Bimînin di xweşiyê de bi xatirê we.